Dr. George Ong'era, omwarimu omonene bw'esukuru ya Ebate, Watchman, oyogotambokia abana ekero basoire para, agotambokia abana buya. Omwana oyomo okorokwa Jackson Moiro, o grade one, agatambokigwa buya nabande, agachaka esabe are kogenda sobo, 100 metres, agwei korwa ase ekegita. Omogochi mane karigeretie nabanto bande, bakarora egari yare korwa bosongo, eKCA, eKCK 802J, yabogoretie chikastoma, egaaka omwana, akagwepara. Igaa mwana oyio are gotiira esaidi yaye, na egari ekegotirimboka esaidi y'okobee, igaa agatuoma omwana ore ekenya.

Nonye mbabwate abaibori abasha, omodokita oyo ogaautoraiseti ng'a omwana oyo akorerwe amatuba bonsi. Ekeene nabo akorerete. Buna esukuru tokamana koigora sha y'omoibori oyo ekiagera bare inse, tokabakorera kera egento. Lakini omwana agatoka, agaagetwa omotwe mpaka ekerogo gekegaka. Egaateka. Agatwara internal bleeding, enyagitari nabo yateemete ekamobeka ase ICU, korende ase nyuma y'amatuko abere omwana oyo akaraara. Intwete ogosaba eserekari yaito etobekere chipambu ase. Emichengo yo korora na Timoiro, Eandiko, Inche ise omwana oria, oyo omwana akorokwa Jaison Moga Kamoiro, omwana oria okorwa esukuru, ekero akorwa esukuru saa saba chia mogaso yarenge, egari yare goeta egatuoma omwana oye ekamoaka ekamoiyia ekamoita tokamominyokia nyagetari agasirera ororo. Aria eke nyemanyeti, bono igo tokumete ng'a gaki, ki bono togokora ebe bono enki ki enki ki enki togokora ense eye bono eye. Bono, togoteba eserekari ya ke eyaa yaito ya abagaambi bonsi, na abanto baito bonsi pi. batobwateti egere eng'ana eye yaito, gose nebebu y'omwana oyo nanyare koba kemaene kiaye, obosibore bwaye, na omwana omoke sana, omwana bw'emiaka nane, inche buna omoibori egento eke nigo nkomete sana. Omwana na oyomo.
Inche nkore koyunia sibo sibori, chimbi nakore omwana, eyarenge saa saba chiria mogaso okoyunia egari yatuomire omwana, bono togotumia gochia bare ng'a ambulance yairire omwana, bono nabo tore na ogokumia, omwana egari egasang'enta omotwe. Bono intwe omatiga ngare riria yatuomete omwana, esirikari gaki tokonye, tomanye obomaene bwa omwana oria ng'a ki akorete. Inche ase amarieta nkorokwa Festus Mageri, omonyakerogo bw'esukuru y'Ebate. Gogosokana iga nabo twanyorete rituko ria Jumatatu ka abana baigoreirwe ntobwate omosigari gotambokia abana chinsa chia mogaso kobakoenda lunch, konyora omotambokirwe chire ang'e chimita mia moja, nario basitokerete bakoigwa egari yaakire omwana korwa edistance eyio ekero barigetie korwa esukuru. egari eye nabo yatagete gotama, lakini rende egatoka ng'a Abasamaria abaya abamura aba bodaboda, bakaba macho, ekagera ase yatagete goonchoka naende erere gochia town ekiagera ekero egokora amatatu gochia Kisumu, na yataka gotama gochia town aria ekanyora abanto abange baye bayesingiire. Ninki keragere? egari ebwatwe yakorire accident, yairurwa mpaka polisi ngokorerwe inspection, emanye korwa ebwate okwo na gari eyio toramanya, ntereba eyio toramanya gose nabwatire, gose ng'ai yaberete, bono egento tware kogania, tware goteba iga, abana efamiri eye nigo ebwate omochando. nabanto bare inse kabisa, nonye ne esukuru nkobasapoti ere sana kobakonya ki nonye chiunifomu nonye ne endagera. Tware gosaba ng'a eserekari yaito ebwatirie egento eke mono, abana aba efamiri eye enyore oboene bwabo kohusu na omwana omwabo buna asirete, ninki kegerete enterebia egatuma omwana gakorwa esukuru. Soma rieta nkorokwa Vincent ore korwa ekenyoro kia Botabori, nabo omwana oyo are korwa esukuru kagotamboka ebaara iga egari ekamobaka ekomotwoma. Egari eyio nabo yabete kegotama, omonto aria batamanyekaini, egari eyio temanyekaini, bagoteba egari nechete nyanchwa ekabwatwa lakini naende ekarusiwa ororo. Intwe buna ekenyoro kwa niaba yane ngoteba egari eyio tiga eirwe rwatwa na omonto orabwo egari eyio egere omonyene omwana anyare konyora justice ya omwana oye. Mbuya mono.
Ase amarieta nkorukia Anthony Orero, are gwancha serikali erigereria egento eke, gaki more gwancha motobekere chipampu chisukuru chiaito. Ase amarita a nkoruku chi'eminya ri'eko, bw'ekenyoro kia botabori inche omotureri. Amaye n'egento eke ekiaberete egento gi'ogokumia, chipara chire iga iga echirambogete, nonya ne epampu sita y'omwana ara erakanye egari ekero egoeta. Omwana oyo gasirete naintwe tore nomoichano. na kegima togosaba buna eserekari yaito buna omosike oito Kibagendi, norigeretie epaara eye abana chisukuru chinyinge chire nchera igoro, chigotambokia abana. Tware gosaba otokonye, na kegima otome abanto bao barigererie omochie oyo ase omochando otogete, omochie oyo igoro bwa ogokumia omong'ina agochiroche, omanye konyora endagera oe abana. Kware gwancha otobwatesie ase enchera intwe ntitobwati enchera ende chinde tokobwati ekina. aye buna omogambi oito amosie, motobwati simogende morigererie egari eye ng'ai yabwate amagoso gose nomwana obwate amagoso motware